Salam mähriban doganlar, eziz illeşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Soňky günlerde bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglanyşykly, atylýan töhmetler bilen baglanyşykly ýurduň içinde we daşynda bolup geçýän käbir üýtgeşiklikler barada Maglumat bermek isledim. Bilinşi ýaly, birinji diktator Haram Maşyň döwründe, ondan soň ikinji diktator Haram Dagyň döwründe bize garşy basyşlar dowam edip gelýärdi dürli görnüşde. Ýöne bu basyşlar ýigrimi dördünji martdan başlap aýylganç ýagdaýa öwrüldi. Diňe Meň tanyş-bilişlerimiň, dogan-garyndaşlarymyň üstünden däl, şol bir wagtyň özünde Dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynda çykyş edip, öňki garalawçy barada jikme-jik maglumat beren aktiwistimiz Rozybaý we oň maşgalasyna-da gaty elhenç ýagdaýda Türkmenistandaky režim tarapyndan basyşlar haýbatlar edilip başlandy. Näme üçin? Ynha, Myrry Zyrry we şoň şagallary aýdýarlar, ynha, Döwletbaý han, şoň töweregindäkiler režime hyzmat edýär, režime işleýär diýip, Şatlyk Şyhyýewi birnäçe gezek kanalda çykyş etdirenimiz üçin bize şeýle diýýär. Eger şeýle bolsa, Myrry Zyrry we şoň şagallary Onda näme üçin Türkmenistandaky režimiň ýalýaglary, polisiýalary, mehemeşnikleri biziň tanyş-bilişlerimize, dogan-garyndaşlarymyza haýbat atýarlar, Myrat Kurbanow daglara degmäň, şolardan el çekiň diýip. Myrry-zyrry, myrry-zyrryň şagal taýpasy. Baryňyz maşennik, baryňyz ýalançy, baryňyz gabat gelen adam bilen haram pul üçin, haram bähbit üçin her zady etjek adamlar siz. Ina, şoňam şu subutnamasy. Režimiň adamlary näme üçin sizi goraýar? Hany siz režime garşydyňyz-a? Hany siz diktatorlyga garşydyňyz-a? Bu diktatorlyga gaýtam sizi goraýar. Şolara degmäň diýýär. Adamlar, eziz halkym, mähriban doganlar, ildeşler, pikir edip görüň. Bu ýerde gaty elhenç oýun bar. Hudaý saklasyn ýöne. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Gan nöküşiklik isleýän adamdan wara her zada garaşaýyň. Öz halkynyň, öz mukaddes topragynyň üstünde bigünä adamlaň ganyny dökmek isleýän Ganhordan, jenaýatkärden, kezzaplaň liderinden siz nämä garaşýaňyz? Onnoňam utanman bize garşy eýle-beýle söz aýdan bolýaňyz. Utanç-haýa ýokmy? Aý bolýa, biz hiç zat diýemizok. Hudaýdan gorkuňyzokmy? Alladan gorkuňyzokmy? Bular ýaly töhmet atmaga. Her zadyňam bir çen-çaky bardyr-a. Ynha mähriban doganlar. Režim bilen kim işleýär? Režim bilen kim dildüwüşiklik edýär? Ine, mundan soňam karary siz beriň. Rozabaýyň maşgalasyna edilýän basyşlar bilen baglanyşykly jikme-jik maglumatlar Hronika Türkmenistan, Türkmenistanyň hronikasy sahypasynda, saýtynda, neşirinde çap edildi. Meň dogan-garyndaşlam! tanyş bilişleme edilýän basyşlar bilen baglanyşykly raportlaram adam hukuklaryny goraýan guramalara tabşyryldy, jikme-jik görnüşde. Ine, indem eliňizi wyždanyň üstüne goýuň we karar beriň, kim režim bilen işleýär? Biz siz ýaly adam satýan, özüni satýan haram pul üçin haramzada däl biz. Hudaýa şükür, bolmadyk. Şoň üçin ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen halky öz döwletini gorar. Hökümetini çalyşar, ýöne öz döwletini gorar. Siz ýaly kezzaplara, haramzadalara, jenaýatkär, adam zorlaýan, Kezzaplara, ogrulara hiç wagt öz döwletini ýurduny oýunjak etdirmez. Şuny ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen halky size ynananok, sizi gollanok. Şoň üçin gollanok. Olar sizi gowy tanaýar. Ýöne üç bäş sany şagal hiç zady bilmeýän nadan A harpyndan şermende ana şolar birazjyk siziň töweregiňizde bizede bir ýal bolaýmazmyka, süňk zyňaýmazlarmyka diýip töweregiňizde aýlanýarlar. Siz gutardyňyz. Siz özüňiz özüňizi ýok etdiňiz. Näme üçin? Sebäbi sizi Hudaý uran. Hudaý size bermedik, sizi Hudaý urdy. Muň üstünde türkmen halkynyň gargyşynam alsaňyz bar-a, Hudaý saklasyn ondan siziň ýagdaýyňyza. Şoň üçin men-ä Size gargajygyma Allajandan janymyň saglygyny dileýän. Mähriban doganlar eziz ildeşler üns berip diňläniňiz üçin köp sag boluň Alla ýalkasyn.